ummanni keenya ajandaa haaree haaree olii baasu kana ummata kana salaata jaba- salaata salaata salaata jabaadha jaanii yoo itti yaaman malee dubbiin jabdu dubbiin jabdu gama rabbii deebi'aa

qoomii teenya tana maaltu kana gartee yeroo hedduu salaata kan akka laafisan maaltu godha maaltu kana godha bikka yoo deemtee ummatuma salaata irraa dantaa hin qabne agarta ummanni tokko yoo salaata hin jabeeysin salaata yoo hin qabatin sigale salaata yoo gartee rabbii wajji konneekshinni isaan tolin bu'aa takka hin qabu. Bu'aa takka hin qabu. Tanaaf namayyuu haadatti dhawatee deema. Naman salaanne nama rabbiin hin faarsine nama rabbiin faarsuu didee daa'iman wa abadan halkanii guyyaa akka inni makluuqa faarsuu godha rabbiin subhaana wa ta'ala idan khaaliqa eega faarsuu didde makluuqa faarsita umrii tee ammaa makluuqa arrabsita umrii tee yoo waa sikkannaan ni faarsita yoo waa si dhorkatan ni arrabsita wahaakada hayaatuka hayaatuka yakuunu haadha jiruun tee kanarra ijaaramti namni salaata san shanan isaa masgiida geessu namni konneekshinni isaa rabbii hojii haa ispiidiidha yeroo makluuqa faarsuus hin qabu yeroo nama arrabsuus hin qabu yeroo nama faarsullee hin qabu liannahu almadhu faaruun faaruun shari'aa nu dhorkite nuti makluuqa faarsu ilma namaa faarsu namuma waa sii godhe kanaahu isa bira isa biratti gartee faarsu isa duubaa gartee akkana jechuu isa dura faarsuun dhorka taa'ee isa dura faarsa qaxaa ta'u nu qabu jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee aboo mormarraa darbite ati hay idan duuba laalme ati hawaasa bikka deeme wal jabeeffachuun beeyne hattaa ummata biraa irraa illee kooppii godhuun beekan maqaa gartee saba tokkootiin sababaa gartee maqaa sabummaa gartee maqaa tokko waan waliin qabaniin bikka jiranii wal gargaaran bikka jiranii wal cinaa dhaabbatan qoomiin teenyatuun immoo bikka jirtutti wal fixxi bikka jirtutti wal ajjeefti bikka jirtuu wal qaqqalti bika jirtuu wal saamti laaladhu namni gartee haada rabbii kana gallakkise namni haada rabbii gallakkise namni salaata dhiise akkanuma wal ajjeessa bika jiru akkanuma wal gartee daaraa wal godha abbaa fafahamuu fahamaa gacoollatti hubadhaa gacoollatti namni salaata hin qabne namni ibaadaa hin qabne namni rabbii wajji hariiroo hin qabne obboleeyyanuu waliin ta'an Abbaan ilmoo wajji waliin ta'u. Ilmi jallaan abbaa hoo ajjeesuuf tattaaffii godha. Abbaan jallaan ilmoo huni ajjeesa akka fedhe godha. Lanna'u tokkoo isaanii tokko gartee haqa kanaan beeku. Hin beeku. Waan deemaa jiru laalati. Qoomii tana keessa.

nama dukaana gurguru ka waan takka gurguru ka ati maallaqa kee kana doolaara kum shantee kum kudhantee laastikaaniite maqaa kee irra katabdee guyyaatti kannitee wajji gartee laastikaaniitee huccuuniitee bira keeysu ka gizee feete gizee feetetti dolaara kum kurnan kee laastikaan hidhame ka huccuun miikaan hidhame si gabbaasee si kannuu namni danda'u qalla qaliil bira kaayyattee waan siin ja'u awa bara kanattiin dukaanatti dee bara kanattiin maallaina irraa irratee makiinaa tiyya takkatti dee Bara kanattiin baankiin gartee maallaqa tokko irraa qabdi siif hin kannee siif kannaa na eegi. Sanuu kami sii kanna beeyta? Cicciree, kukkutee, ayyuu amaanati naada. Idan rajul laa yusallii kayfa yahfadhu al-amaana. Gurbaan hin salaanne akkamitti amaanaatiis? Takka. Hay rakki sheekha ka salaatus bar waa amaanaa tiisutti hin jiru. Ka areeda qabu araada amaanaa nyaachu jira. Ee naam dhugaa. Sadaqta. Dhugaa jette. Ka salfii duraa salaatu. Ka areeda guddaa ka mudawwar gartee kunoo almoo olin muree sunnaan irraa mul'attu santu amaanaa tiyya nyaate bar sheekha. Hay maal taate salaatan salaannee amaanaan eeyneeku jirta ati sheekha. Dee. Dee meeqa ka salaatu ka salfii duraa salaatu ka areeda guddisee amaanaa tiyya nyaate kunoo lakkaawee siif hin fida yoo feete yoo sheekh ee dhugaa naam naam ni jira kuni maaliree kun salaata isaa gartee irraa dhorku jira wahadaa zaalima gartee amaanaa namaa nyaatu maqaa areeda guddisee gartee mudawwar gartee ol gabaabsee ah egaa akka fedhe nama godhu miskiina meeqa boochisu idan attarbiyaa tarbiyaan diin kana irratti haqa gartee diin kanaa sigalee

yaa rabbi hin dandeenyu ba'achuu hin dandeenyu waa mala haali insaanu hay tana moojeeduma aadam firra kaa'ee kuteen abbaan keenya ilmi namaa kun gartee firra fudhate wootun laaftuu mijeedoo fudhate gartee Mee ati nama amaanaa eeguu agartaa? Nama waa bira kaayyattee itti deebitu agartaa? Biyya teenya san. Ummata wal miidhu. Ummata dalagaarra wal miidhu. Ummata adeemsarra wal miidhu. Ummata siyaasaarra wal miidhu. Ummata naggadarra wal miidhu. ummata gandummaa wal miidhu ummata kutaa wal miidhu ummata gosaa wal miidhu Mm. ummata aksara gartee irra guddaan ka maqaan muslimaa hariiroo rabbii wajjin qabne egaa hariiroo rabbii wajjin qabne ka yoo ati gartee jiruu isaa keessatti bikka dalagaatti salaati yoo ittiin hin salaanne dukaana isaa cufee salaatuuf garteetti ulfaatu wanni biraa takka illee ittiin ulfaatu Quraana fuula tokko qara'uu hin danda'u siyaasaa zaa meeqa taa'ee dhaggeeffata. Dhukkuba hamaa ilaa qiyaamissaa agartee vaayirasa achiin buqqaanee qoomii tanarratti gartee sallaxallaahu aleehim. Adhilla xiqqeenya xiqqeenya gartee siyaasaa tasliixu siyaasa. Liannahu laaladhu Rabbii subhaanahu wa ta'ala wayta ati gartee salaata diddee galee salaata diddee ibaadaa didde egaa wayta hariiroo Rabbii hojii gartee didde wallaahi hedduu nama gaddisiisa fideen rabbiin subhaana wa ta'aalaa ilaa qiyaami sa'a umrii tee oduma lallabduu oduma iyyituu bisiyaasa tara takka kaan faarsa tara takka kanarraa bu'ee kaan irra baa kanarraa bu'ee kaan irratti ol baa shabaabun mashguuliina bisiyaasa nisaa'uhum mashguuliina bisiyaasa Sigale dargaggeessi isaanii siyaasaan biizii, wal miidhuun biizii, shamarran isaanii siyaasaan biizii, wal arrabsuu fi wal miidhuun biizii. Laa yaarifuuna rabban. Laa yaarifuuna rabban bikka deemanii waan takka. waan takka rabbiin gabbaran masgiida ni qaban masgiida maqaa masgiida maqaa kasalfii takka keessa dhaabbatan fi kulli makaan walaa biyya keessaa walaa biyya alaatis askan masgiiduma qowmii teenyaa deemaa cheek godhaa bikayyutti yoo ameerikaa jiraatte biyya dhaqii deem laal ameerikaa yoo dhayte masgiida gartee oromoon jaarte deem dhaqii laal zuuriin isaanii nam meeqaa jira asrii isaanii nam meeqaa jira makriiba isaanii nam meeqaa jira ishaayii isaanii nam meeqaa jira deem cheek godha ummata biraa deemii ilaali masgiida isaanii zuurii hangam takkaa salaataa masgiida qawmii ummata biraa keessa sigala waywaannee gartee namu waywaatee masgiida kana jaaraa masgiida kana gargaaraa Mee ummata gartee imoo tana gubbaa qara'uu fi ummata gartee as gubbaa masgiida jee kadhatu. Ni agartaati nama Itoophiyaa kana yoo taate malee masgiida jaaraa jee as gubbaa waa kadhatu. Nu malee jira. Haqabu maallaqa hin baasu. Ummata gartee biyya Arabaa kanaa fi warra alaa kanarraa guuraa jaa. Tujjaara biyya keessaatis. Lanna'u imaanatti waa kan nun qabu. Imaana waan biraan rakkannu immoo nambar waanii ni qaba. Imaana waan biraan rabbaasu. Si galee? Imoo gubbaa qara'aa. Gandas silaa gartee lafatti silaa gartee bika qara'uu qabnu namni gartee qara'u hin jiru. Itti rakkoon teenya guddoon jaali. Deemtee deemtee deemtee gaafii yoo gaafattee yoo if gaafattee wallaalummaa gaafii hin ta'in deebisaam wallaalummu. Wallaalummu. Wallaalummu. Hanga gama rabbii deebitanitti isin ilaa qiyaamis sa'a tanuma isinii bana. Ajandaa tokko gizee irraa buutan ajandaa kaan isinii kaaya rabbiin.

Salaata silaa gizee gartee ruku'a gootu, gizee ol jettu, gizee gad deemtu, gizee waa cufeettu laladhu rabbiin guddate. Subhaana rabbil caalaa. Qulqullaa'e rabbiin gartee olte. Dila kana faaruun dilli kun quraana keessa, e salaata keessa. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin.